U mbagħad tgħid dik il-biċċa, tgħid xejn, ersa, ersa, ħanibda jien, sinjuri, fl-istrett ta' Messina, anke curious fact mal-ewwel, lemħu balena, għaraw dan eh. xejn. U turisti iġennu ta' xejn, ovvjament, biex tilmaħ balena għara ripadik f'dak il-post, hija xi ħaġa ta' barra minna. U ġennu turisti. Ġennu biex xejn turisti, eh. jiżu zamar sa' xlok taf kemm il-balena jkun hemm. Ma jistax lok. U għajja bis-serjetà. L-għada ba wort nobra xi tlieta jsom baleni li U għajja kemm int kielk. Vera kiesa, ħanajdlek. U anzi, aħjar li talmu xi ħaġa u mmorru sal-Active Aging Center tal-Isla. Taf x'qed ngħid? Eh. L-Isla l-uffiċċju tagħna mhux daqshekk bot fis-sawt stess, ħammur jien għedlum tax ma tantx irid insuq. Mhux hekk. Ibqgħu.

Intkom mhux paċenzjużi għal dak ix. Imma tiġi tgħaddu kelma. Immissa niġi l-exercises ukoll. Exercises tagħmlu? Jiena smajt li inti tagħmel il-cartwheels. Nirringrazzjaw l-Alla li għandna day center issa fix-Xjuħiti. Ara li qed nieħdu pjaċir hawn. Qatt hawn tliet sigħat hawn darbtejn fil-ġimgħa s'issa. Nagħlmu naqra t-tfal ukoll, mhux l-anzjani biss. Ejja. S'issa għandna tlieta, forsi jiġu żjed, hu. Aħna dik ix-xewqa tagħna. Mela nħaqqi s-saqba dan il-ħajr u l-anzjani jingħaqdu magħkom. Għaliex dejjem tajjeb li jkollok naqra kumpanija ma toqgħodx waħdek, hu. Hemm, issa qed ngħidu t-tfal ukoll biex jiġu ħalli tgħallmuhom xi affarijiet. Ara kif nagħmel kumpanija, għax issa waħdi, hu. Mhux hekk. Allura. Proset. Nieħu pjaċir qiegħed hawn. Grazz, inti narawk f'ċentri tal-anzjanità attiva oħra. Kemm taraw importanti l-biċċ tax-xogħol? Ħafna u għax jiltaqgħu, jitkellmu bħalma qed tara inti u kull ċentru differenti. Inħajru iktar anzjan li jingħaqdu magħkom, grazz, kemm imorru u ġibu ftit applikaw. Anke l-kunsill. Applikazzjoni l-kunsill u jistgħu japplikaw. Ma nisqu qatt l-importanza li ma toqgħodux waħedkom. Ejja u qattgħu ftit sigħat ma' ħafna nies interessanti. Grazzi. Grazzi, grazzi. U grazzi lill-ħbieb tagħna tal-Isla, barra li hemm l-anzjani, hemm ukoll tfajjel xkejken li qed jitgħallem mingħand l-anzjani. Kemm interessanti. Eh, importanti. Sinjura Asa jew Kaxa, ma nafx. Eh. Koni, ħa nagħtihielu l-ittra li tajtni, irċevejt ittra u tajhielu għax da jitlef l-affarijiet biex tara li uffiċjalment tajtu l-ittra. Alright. Trattant jiena bħas-soltu wara l-anzjani jiġu it-tfal. U jiena staqsejt din id-domanda. Għalhom moħħhom għal it-tfal. Meta ġiri jġildu l-mami u d-dadi tiegħek, ma' min iżżomm inti? Ma' ħadd. U ġiri tipprova tifridhom? Ngħidilhom jieqfu. Eh, u jobduk? U fuq xiex jġildu l-iktar? Ma nafx. Ma tafx. U inti ma min ma min iżżom? Jina, t-tnejn iżżom. U t-tijom punishment? Id-dida taħħu ma jħux ċokolata jina biss. Tajjeb, proset u l-mami. Ma tuħux is-switch jitħob. Daqsek, mis-somma ġildux. Tajjeb, ġiri ġildu. Le. Le, qatt. Imma jekk jiġġieldu xi darba ma' min ħażżhom int? Ma' tnejn. Ma' tnejn. Qegħdhom biex joħflu xorxin. Eh, u, eh, tajba. Tgħodux tagħmlu hekk, tajjeb aħna biex nagħmlu paċi tajbin ma' xorxin. Ma' ħadd. Jien immur ġol kamra u nibda nsabbat. Biex jisimgħuk. Insabbat pum pum pum, ċim pam pum, ċim pam pum, u mbagħad noħroġ u ngħid. Eh, tajt kelma ħażina. Eh, ma eh, eh. like Tajja. U joqogħdu mbagħad meta tajjeb magħhom? Ehm, le, kultant nżomma li għan nifsi. U ġirit jom punishment għal ġildu? Seta mismawni. Ma jisimawx. Għaliex għaż-żajra? Mm. U kieku x'punishment ittihom? Nara sigaretti u minn mobile. Nar sigaret u nar moben, għasib tajba. U minn hawn appellaw jekk għandkom it-tfal tagħkom tixtieqhom jieħdu semmana kull ma tridu tagħmlu tibatunna email jew inkella fuq il-WhatsApp number tagħna. U moħħkom hemmhekk ħa tibatuhom tiġġildu għax kollox jiksfulkom il-ġniet u l-ħjieb. Ġew għalikom, sinjuri.